טייערע צוהערערס, א מעשה וואס כ'האב געהערט פון די בעל המעשה אליינס, ס'האט מיך זייער איבערגענומען און כ'וויל עס מיטטיילן מיט די צוהערערס. פארציילט מיר א איד, איך בין געווען א אלטע בחור, כ'בין געווען אין די הויכע צוואנציגער יארן ס'זענען מיר נישט געגאנגען קיין שידוכים, וואס מ'האט מיך אנגעטראגן איז נישט געווען פאסיג. כ'האב מיך געפילט אליינס, מיינע טעג זענען געווען אליינס, מיינע טעג זענען געווען טונקל. די שווערסטע מיר געווען אום שבת קודש, אליינס, אלע מיין חברים זענען געווען חתונה געהאט, כ'בין זייער צוקלאפט, כ'בין אנגעקומען צו א מצב אז כ'האב געהאט נסיונות און חילול שבת חס וחלילה. כ'בין עס גייען דורכרעדן מיט איינעם. און יענער האט מיר געזאגט, ס'שטייט אין מדרש אין בראשית רבה יט א לפ ח, תנא רבי שמעון בר יוחאי, אמרו שבת לפני הקדוש ברוך הוא לכולם לשאתו בן זוג, אלע טעג פון די וואך האבן א בן זוג, זונטאג האט מאנטאג, דינסטאג האט מיטוואך, דאנערשטאג האט פרייטאג, און איך האב נישט קיין בן זוג. אמר הקדוש ברוך הוא, האט דער אייבערשטער געזאגט, כנסת ישראל יהיה בן זוגך, כלל ישראל וועט זיין דיין בן זוג. האט מיר יענער איד געזאגט, דו ביסט אליינס שבת, האסט די נסיון פון מחלל שבת זיין חס וחלילה, כדי נישט צו פילן אליינס, זיי דיך מתגבר, און ווען דו ביסט דיך מתגבר, רעד צום אייבערשטן און זאג אים די ווערטער, איך געב פאר'ן שבת דעם בן זוג, געב מיך מיין זיווג. פארציילט מיר דער איד, ס'איז געווען א שבת, כ'האב געהאט גאר שווערע נסיונות, אבער איך האב מיך מתגבר געווען, און איך האב גערעדט צום אייבערשטן, און כ'האב געגעבן פארן שבת זיין בן זוג. גלייך דערויף האט מען נאך אנגעטראגן א הערליכע שידוך, א שיינע זאך, א צוגעפאסטע זאך, א בת תלמיד חכם, א זיווג וואס איך האב אויפגעבויט א הערליכע שיינע שטוב לשם ולתפארת. כ'האב נישט קיין ספק ס'קומט צו מיך אין די זכות וואס כ'האב געגעבן פארן שבת, זיין מעסיג האט מיר דאך די אייבערשטער צוריקגעגעבן מיין זיווג. טייערע טוערס, ברוך השם מ'רעדט נישט פון אזא נסיון, און מ'שטייט יעצט פאר די שפעטסטע שבת פון די יאר, אזוי פלעגט מען עס רופן אין סקווער, די שבת וואס מ'קען מסכם זיין אלע שבתים. אויב ווייסן אונז, און ש ב הכלל גדול ביי שלום בית, אז מען דארף טראכטן פון די זיווג, און דארף אריינלייגן כוחות, און ווי מער מען טראכט אלץ נענטער ווערט מען. שטיין אונז זיך יעצט פאר דעם שבת וואס מען קען מסכם זיין אלע שבתים, און לאמיר נעמען דעם שבת, לאמיר געבן פארן שבת אונז כנסת ישראל, לאמיר געבן פארן שבת די בן זוג, לאמיר זיין נאנט צום שבת, עס וועט אוודאי קומען פון דעם שבת דער מקור הברכה אלע השפעות טובות, אז מען זאל זוכה זיין טאקע צו א שנת גאולה וישועה און די תפילות זאלן נתקבל ווערן לרחמים ולרצון. אויב ווילט איר מיטטיילן א מעשה וואס ווערט געהערט דורך הונדערטער צוהערערס, קענט איר רופן עיט פאר פייוו, פייוו פייוו עיט, טו עיט טרי טרי.